Çaganyň görüş ukybynyň kämilleşmegi dogulmazyndan öň başlanýar. Şonuň üçin geljekki ejelere özlerine gowy ideg etmek, dogry iýmitlenmek we çaga dogulmazdan ozal ýeterlik dynç almak möhümdir. Çaga ýaňy doglanda daş-töweregini diňe gara, ak we çar reňklerde görýär. Munuň sebäbi görüşi dolandyrýan retinadaky we beýnimizdäki nerw öýjükleri doly ösmeýär. Çagalarda reňkleri görmek, saýgarma ukyby gaty çalt ösüp başlaýar. Aslynda biz ýagtylygyň bir jisime düşüp serpilmegi arkaly daş-töweregimizi reňkli görýäris. Çagalar doglandan bir hepde soň mämişi, sary, gyzyl we ýaşyl reňkleri saýgaryp başlaýarlar. Ýöne gök we gyrmyzy reňkleri saýgarmaklary üçin biraz wagt gerek bolýar. Sebäbi gök yşygyň tolkun uzynlygy has gysga we adam retinasynda bu reňk üçin duýgur kabul edijiler az. Ýaňy doglan çaganyň görüş ulgamynyň doly ösmegi üçin birnäçe aý gerek bolup durýar. Durmuşyň ilkinji hepdesinde bäbekler töweregindäki zatlary jikme-jik görüp bilmeýärler. Şeýle hem ýaňy dogan çaganyň gözleri gaty golaýdaky zatlara seredende ünsüni jemläp bilmeýär we bulaşyk görýär. Çaga doglandan soň daş keşbiňizi şol bir görnüşde saklamaga synanyşmak, çaganyň sizi çalt tanamagyny we siziň bilen aragatnaşyk saklamagyny aňsatlaşdyrýar. Bir aýlyk çaganyň gözleri ýagtylyga gaty duýgur däl, Şoň üçin çaganyň ýatýan otagynda çyrany çalaja açyp goýmak onuň uklamagyna päsgel bermez. Görüş ukybynyň kämilleşmegindäki üýtgeşmeleriň köpüsi çaga iki-üç aýlyk wagty bolýar. Bu döwürde bäbeklerde görüş ýitiliginiň ösüşi başlaýar we iki göz bilelikde işlemek wezipesine eýe bolýar. Bu döwürde çaga hereket etýän zatlary yzarlamaga we görýän zatlaryna ýetmäge synanyşýar. Olar kellelerini saga we çepe gymyldatmazdan, bakyşyny bir obýektden beýlekisine öwürmegi öwrenýärler. Gözler, ýagtylyga has duýgur bolup başlaýar. Hatda üç aýlyk çaganyň ýagtylygy duýgurlygy ulularyňkydan on esse ýokarydyr. Şol sebäpli bu döwürde çaganyň ýatýan otagynyň yşygyny öçürmek peýdalydyr. Altynjy aýda olaryň beýinleriniň görüş merkezinde ep-esli ösüş bolýar. Has ýiti görmek we obýektlere has çalt yzarlamak ukyby kämilleşýär. Görüş ýitiligi alty aýyň içinde bäş göterimden segsen göterime çenli ýetip başlaýar. Indi olar reňkleriň ählisini tapawutlandyryp görýärler. Görme ukyby dokuz ýaşa çenli ösmegini dowam etdirýär. Emma çagada dogabitdi reňk körlügi bar bolsa, bir ýa-da birnäçe esasy reňkleri tapawutlandyryp bilmeýärler. Meselem, köplenç gyzyl we ýaşyl reňkleri çalyşýarlar. Seýrek bolsa-da diňe çal reňkde görýänler hem duş gelýär. Bu kesel ilkinji gezek bir müň ýedi ýüz togsan dördünji ýylda iňlis alymy Jon Dalton tarapyndan anyklanypdyr. Şeýle hem onuň özünde we maşgala agzalarynyň birnäçesinde reňk körlügi bolupdyr. Häzirki döwürde bu keseliň hem çözgüdi tapyldy. Ýagny reňk körlügi bolan adamlaryň indi ähli reňkleri saýgaryp bilmekleri üçin Donald Makferson tarapyndan ýörite äýnekler oýlanyp tapyldy.